милләттәшләр! Бүген безнең Дөнья студиясендә кунакта Япониядән килгән милләттәшләребез Әхмәт һәм Динә Вәлиевлар. Хәерле көн, хәерле кич, хәерле иртә дип дәшик безне, чөнки төрле вакытта кереп, интернет-телевидениедән карый алалар. Безнең инде Япония сәгате белән хәерле кич дип әйтсәк, Казан вакыты белән хәерле көн була барыбызга да. Һәрвакыттагыча.
Менә сөйләшүне башлап китик әле. Сез бит инде 8 ел Япониядә яшәсәгез дә, чыгышыгыз белән Башкортстан якларыннан. Япониягә ничек барып чыктыгыз? Япониягә япон хөкүмәтенең стипендиясен алып, менә шулай итеп яулап, шулай итеп килеп чыгуым булды. Иң башта 2 җыллы теге студент стажер дигән программалары бар, шулар белән килеп чыктык, анда дәвам итеп, яңадан инде мин эшкә урнашырга булдым. Һәм шулай итеп анда калдык, Япониядә. Ә гаиләне анда киткәч кордыгызмы, монда кайтып гаилә кордыгызмы? Он гаиләне инде мин иң башта киткәнче дә уйлаган идем гаилә корырга дип. Хәзер инде анда барып җиткәч, мәйтәм, хатынны да анда китердем инде. Менә шулай итеп китердек һәм үзебез дә менә бергәләшеп 7 ел инде 7 елдан артык торабыз бергәләшеп. Ике балагыз да Япониядә тудымы? Ике балабыз да Япониядә туды. Исемнәре ничек әле?
Исеме кызыбызның исеме Нәвә, э, бәләкәйнең улыбызның исеме Әнәс. Динә, менә син дә бит инде Япониягә барып чыккансың. Ияләнү авыр булмадымы?
Юк, ирем булса. нәрсә икегез бергә булганда җиңелрәк әйе әйе татарлар бармы япониядә аралашасызмы нинди эшләр башкарасыз татарлар күбесенчә инде хәзер анда әбиләр бабайлар гына калган анда булган туганнары кемесе сугыштан соң туган татарлар алар инде кемесе күчеп киткәннәр кемесе төркия австралия америка кушма штатларына күчеп киткәннәр кайберләре инде бөтенләй ассимиляция булып инде японлашканнар дип әйтергә була Әйе, электән анда татар мәктәбе дә булган. Татар мәктәбендә шактый гына кешеләр байтак кына укытканнар. Яңадан инде теге ике мәктәп булган. Ике мәктәп булган, әйе. Яңадан инде балалар әзәйгәч дип мәктәпне туктатканнар. Ләкин хәзер әйтәләр, их, бер дә туктакмасак, бик яхшы булыр иде, дәвам итсәк дип. Ә менә мин әле беләм, Сан-Францискода яши безнең Ркыя Сафа, Даян Абу Сафа. Әйе. Алар шушы Токиодагы татар Әйе. мәктәбендә укыган Әйе. безнең милләттәшләребез. Әйе, шулай. Без Без алар белән аралашып торабыз. Алла бирса, сезнең белән дә шушы дуслык күперләре ныгыр дигән Әйе, әйе. өметтәбез. Без алар белән менә былтыр алар килделәр мәчетнең 75 еллыгына. Менә бу елны да э, үзе президентыбыз килүенә алар да килгәннәр иде. Шулай итеп, бик матур итеп э, үтте инде менә шулай итеп очрашуларыбыз. Менә март аенда безнең Татарстан президенты Япониядә булды һәм татарлар белән очрашкан вакытына әлеге очрашуны сез оештырдыгыз. Менә татарларны бергә туплый алдыгызмы? Менә шул тырыштык инде күпмесен туплай алдык, барсын да инде җыярга тырышык. Кемсе шул ук әби-бабайларыбызны, ата-бабаларыбызны җыйдык, кем яшьләрне табып, шулай итеп Facebook аралашып, ВКонтакте, менә бөтен социаль сетьләр аша бөтенсен җыярга тырыштык. Килмәсәләр дә, таптык аларны. Әйе. Менә сезнең Казанга килүегезнең максаты нидән гыйбрәт? Сез бит инде Уфага кайткан, Башкортстанга кайткан, хәзер Казанга килүегез. Казанга беренче килүме? Казанга минем беренче килүем түгел, эш буенча да килгәнем булды. Ул былтыр да килдем, менә бу җылны да хәзер инде бер 3-4 мәртәбә килгәнмендер инде. Әдиме синеке?
Мин беренче мәртәбә килдем. Шадымы Казан?
Бигрәк нык ошады, бигрәк матур. Биналар бигрәк матур. Тур. Татарча сөйләшәләр. Әйе.
Таксида да татарча сөйләшәләр. Менә Аллага шөкер, хәзер Казан. Әйе. Матурайды, яңарды. Иске Казан яңарды безнең хәзер, Аллага шөкер менә. Аны кичә дә әзгенә шушы кич кырын әйләнеп чыктык без аларны. Бигрәк ошады, бигрәк матур булды. Менә мин аңлавымча сезнең максатыгыз Япониядә яшәгән татарларны Берләштерү, аралаштыру өчен җәмгыять төцисегез килә. Әйе, шулай, шулай. Без дә менә үзебез һәм мондагы тарих университеты, тарих институтында анда күрештек без. Яңадан хәзер исемләре буенча әйтиммен. Гибаддинов Марат Мингалиевич белән без күрештек. Яңадан инде президентның аппаратыннан Хабибуллин Эдуард Илтизарович белән күрештек. Һәм менә бүген дә Бүгенге дә күрешүебез, мондагы килүебез максатыбыз менә шулай итеп үгет-нәсихәт алып, И бөтен дөнья татар бөтен- конгрессында әй, булып, бөтен дөн- дөнья кон- татарлар конгрессында булып, ничегрәк җәмгыятьне оештырырга кирәк, нинди нәрсәләр, чөнки бу әлеге дә безнең тәүге адымларыбыз дип әйтергә була. Шулай итеп тырышып карыйбыз. Тырышып карыйбыз гына түгел, эшлибез без аны дип өметләнәбез. Япониядә озак тукталырга уйлыйсызмы? Яисә кире кайтырга җыенасызмы? Кире кайтырга безнең әле исәбебез юк дип әйтергә була. Чөнки эшебез бар, балалар үсәләр, аларны үстерәбез. Менә шулай итеп дусларыбыз,
танышларыбыз бөтенесе анда инде. Кызыгыз мәктәпкә китте дидегез, әй бит. Ул хәзер ничә яшь аңа?
Менә аңа алты яшь тула. Ул нинди мәктәптә укыячак? Ул япон телендә укыячакмы? Ул инглиз телендә, инглиз телендә һәм инглиз теле, япон теле укыначак, бөтенесе дә бергә. Татарча да хәзер бирә. Менә менә хәзер татарча сөйләшәбез. Инде ханым белән шулай итеп аралашырга булдык. Мин әткәй кеше булып аның белән татарча сөйләшәм. Әнкәсе аның белән урыс телендә сөйләшә. Без бөтен телләрне белсен өчен. Әйе, бөтен телләрне белсен, чөнки андагы хәзерге дә менә Он яшәүче татарлар, электән килгән татарлар, бөтенесе дә шушы бер 4-5 телдән кәм белмиләр. Бөтенесе менә төрекчә дә беләләр, японча да беләләр, инглизчә дә, французча да, бөтенесен беләләр.
Япониядә менә бит инде барып күрмәгән кеше өчен бик җирәк 10 сәгать очарга кирәк әле Японияне күрү өчен. Безнең күз алдында инде ул теге Аларнын эшләгән әйберләре сыйфатлы икәнен белеп кулланып караган кеше буларак әйтәләбез инде, анда барсы тәртиптә, сыйфатлы эшлиләр. Шәһәрләре дә шундый матурдыр инде, тәртип ягы да әйбәттер инде, чисталык та яхшыдыр инде дигән, әнә Әйе. сез анда яшәгән кеше буларак ничек әйтә аласыз? Хәм әйе, бөтенесе шул тиклем очсыз булса да әйберләр, алар бик сыйфатлы эшлиләр аларны. Хәм бөтен җир чиста, пакь, менә шулай итеп чисталыкны тоталар. Хәм Шуны да өстәргә әй, әй, бөтен милләт аны тота. Шуны да өстәргә кирәк, теге төнге сәгать 2-3-тә кайтучы кешеләр булса да, шул ук бәләк э, яшь кенә кызлар булса да, алар беркемгә бер нәрсә дә тими аларга. Ә менә башка милләтләргә мөнәсәбәт ничек? Татарларга сез бит татар икәнегез. Әйе. Билгеле. Милләтне яшереп булмый, яраталармы татарларны? Татарларга японнарның бик зур хөрмәтләре бар. Чөнки Революциядән соң күчеп килүләре белән бергә алар бик тату яшәгәннәр, андагы японнар белән бик тату яшәй алганнар. Һәм япон милләте дә, япон хөкүмәте дә аларга юкка гына шулай итеп ачыкка гына бер виза бирмәгән, йөз еллык виза биргәннәр барсына да. Чөнки сез бер төрле авырлык китермәдегез, бер төрле проблемалар китермәдегез, бер нинди дә сездән дә, бездән дә сезгә бер төрле шикаятьләр килмәде, аның өчен бик

Бөтендөнья татар конгрессына килеп, шундый элемтәләр ныгыту өчен килгәнегез өчен рәхмәт. Сезгә дә зур рәхмәт. Гел шулай аралашып яшәргә язсын. Инде әңгәмәбезне йомгаклап, менә татарларга, дөнья буйлап сибелгән татарларга нәрсә дип әйтергә теләр идегез?
Без барыбыз бердәм булаек дип әйтәсебез килә. Без кайда булсак та, ничек булсак та, бер төрле аерма, бер һәртөрле теге кайда үссәк тә дип әйтсәк, һәрберебез бердәм булаек, телебезне онытмаек, телебез,